Biz hakymyzy talap etmeli, baý döwletimiz barka näme üçin biz daşary ýurtlara gelip gulçulyk, men hakyky men hyzmatkärlik ýapyp pul gazanýan, biz garyp bolup ýaşaýas a milletiň içinde, watanyň içinde. Gezmäne gelen barmy, bäş manat gazanmak üçin diňe hemmäňiz azap çekmäne geldiňiz, pul gazanmana geldiňiz. Daşary ýurtda işleýän türkmenler agzybir bolalyň, ýurdumyza gideliň. Öz Türkmenistanymyzy baýadalyň, biz baý döwlet. Näme üçin işläp bilemzok, näme üçin aýlyk ýok, aýlyk bolsa-da ýetenok bize şol aýlyklar. Hiç kim watan, men Türkmenistana janym gurban watanyma. Men gidip pagta ýygjak Türkmenistanda. Näme üçin hemmäňiz şu bilýäňmi daşary ýurda siziň goşandyňyz gidip dur. Gaýtyp biziň ýüzümizden daşary ýurtlar işläp ýören ýurtlamyz ösýä bilýän bolsaňyz azajyk kelläňizi işlediň. Men gelenime bir ýyl boldy men çydamok gidesim gelýä memlekedime pagta ýygasym gelýä öz ýurdumy ösdüresim gelýä meň. Sen geplemede sen otur sen nämäni bilýäň düşüneliň. Ýalanmy şu zatlar özüňiz görüp görüp gelýäňiz bilýäň görüp görüp gelýäňiz siz menä ýaňy bir ýyl boldy ýöne binamys bolup işleýäsow Namys etýän, daşary ýurtda hyzmatkärlik ýapyp ýörenime. Ýöne men mejbur, men mejbur, men prezidente baryp men maňa jaý sat ber diýip bilemog-a, men öz eklenjim, maşgalamy berk tutmak üçin men özüm gazanmal-a. Ýurduň asudalygyny biz saklamaly, Biz gazanyp biz taze meter Türkmenistany ösdürmeli biziň nebtimiz gazymyz barka biz nähil ýurtlarda syňsyraşyp ýörüs haýsyn çagalaň içinde oturyp çaý içesiňiz gelenok. Essalamualeykum. Dogan garyndaşlaňyzyň toýuny toýlap ýasyna gidesiňiz gelenok. Bärde akyl satmaňda. Gelejekki çagalarymyzyň aladasyny edeliň. Biz hem özümize zulum edýäs, hem çagalarymyza zulum edýäs. Şu ýurtdaşyn diýip işläp. Oň bir çak çeni bar a ow. Siz dogry düşüniň watanymyza hiç kim watana dönüklik etmeýä terrorçylygam etmeýä. Göwnüm ýanýa, janym ýanýa meň. Pikir edip görüň şu gije ýatyňda pikir edip görüň siz. Biz diňe biz Türkiýä goşant edip otyrys. Biziň ýüzümizden ne giden fabrikler ösüp otyr. Biz öýlerde işleýäs, öýüň eýeleri ejesini kakasyny bizeden tatile gitýärler gezmäne. Seret bulaň gazy bam satmana, togy bam satmana. Biziň ne giden baýlyklarymyz bar. Biz garaşsyz döwleta biziň demokratiýamyz bara. Näme üçin agzybir bolandyk barymyz türkmena millet parazlygy goýmaly türkmenistanda alty sanjak bäş sanjak welaýat bara biri birimize ganym bolman duşman bolman agzybirlenmeli ters düşünmäň siz. Lälek geneje bir saňa bir zat aýdym biz türkmen Diňe Aşgabat Änewe çenli şu tarapy türkmen galan ýer türkmen däl how geneje. Oho şeý diýýä gurbanguly. Ýok ýerli ýerden hemmäňiz bara öz başdak kamera wideo çekiň göýberiň köpçülige hemmäňiz öz arzuwlaňyzy aýtmaly prezidente ýüzlenmeli Aşgabadam gülledi boldy indi azajyk ony gyrada goýsun obalardan fabrikler fermalar gurmaly Potratlara suw eltmeli. Men ömrüme ekerançylyk pagta bilen meşgullandym. Ýöne nädeýin pagtalamam gurady. Iki ýyl men boş çykdym. Gitdigi saýy meň öýüm krizis. Nä mejbur bolup geldim men şu taýy. Tüweleme oglum gyzym ýetişdi. Olar öýlişik etmeli. Men mejbur gaýtdym men. Geneje saňa bäş günneligiňi ber getir bäş hoýjak žurnaly. Ýok Jim janara oýun oýun çyn çyn oýunyň pikirlenip görüň biz ýat ýurtlarda bilýäňmi biz başga ýurtlary goşant etýäs gidip şuny türkmenistanda ne türkmen biz bara bilýäňmi ýylyň gelmegi bilen gelmegi bilen ýurtda adam galmaýa Türkmenistanam gitdigi saýy krizis bolýar, iň garyp döwlete öwrülip barýas. Meň köşke-de gidesim gelenok, meň maşgalam bar, meň Hudaýa şükür, agzybir maşgalam bar, men köşgüň dawasynam edemok, men prezidentima-da dil ýetiremok, ýöne biz garaşsyzmy garaşsyz, biziň hemme zatda geplemäne biziň hakymyz bar, siz şoňa düşüniň. Garaşsyz diýmek näme diýmek? Diýmek bizä durmuşymyzdan razy diýýä. Allajan durmuşyňa meň gözümem ýok. Hä bäş barmagymyzyň deň bolmaýşy ýalaky adamlaram şon ýaly biriniň bilýäňmi tebigy taýdan oňa ylham berilýä şahyr bolup bilýä artist bolup bilýä. Men daýhan men hudaýa şükür günümden nägile dä. Men daýhan maşgalada doglan. Daşary ýurtlarda men öz gidip öz ýurdumda işlesem bolmaýam, ýöne meň o girdeýjim, meň hojalygymy ekläp bilenok. Men näme edeýin, köçä çykyp, gedaý bolup el serip oturaýynmy?